Capítulo shete. Jefro Flora Jefro Flora tabata biba banda di caminda, cerca di e waf cu tabata yama Barren Bay. Na e lugar ey so bo por sinti e biento di noord-oost ta carisia bo dushi suave asina. Holor di salpeter tabata den aire y Virginia tabata gusta esaki masha. Semper, ora e tabata bai Jufrou Flora su cas, e tabata habri su brasanan hancho hancho, hala rosea grandi i yena su pulmonnan cu aire di laman. Banda di e cas chikito di Jufrou Flora tabata tin un magazina chikito yena cu yerba seco. Hopi biaha Jufrou Flora tabata sinta riba e banki dilanti di e magazina aki i semper tabata tin un lugar pa Virginia tambe. Virginia no tabata fada di wak kon Jefrouw Flora tabata tover yerba seko den sombre grandi. Nan tabata duna bon proteccion contra solo, cu no tin misericordia cu ningun hende. Esnan cu tabata tin suficiente placa tabata bin cumpra un di e sombrenan aki cerca dje. Tin ora e shonnan tabata kumpra sombré pa e hendenan ku tabata traha den kunuku òf pa e bòmbanan ku tabata tin ku kana distansianan largu ku nan burikunan. Jefrou Flora tabata biba su so. E no tabata pertenesé na un plantashi ni na un shon. E no tabata katibu i e tabata tin su negoshi chikitu di sombré i ningun hende no tabata molestié. E tabata doño di un buriku ku tabata keda tras di su kas. I regularmente e tabata kore riba dje pa bai merkado na Oranjestad. Den temporada di sekura e tabata buska awa for di e pos di awa un tiki mas leu na rancho. Promé kos ku tabata hasi mainta ta koi awa fresko for di e barí di awa pa tras di su kas. Esei tabata basha den e bakinan di palu pa awa di bebe banda di su kas. E awa aki no tabata pa su buriku so, pero tambe pa e kabritunan ku tabata dwal rònt di bario. Ora e tabata habri porta mainta, e kabritunan tabata para kaba ta pusha otro banda di e bakinan. Mèè! Mèè! Mèè! Jefrouw Flora tatatin ku usa un rama largu pa wanta nan, pa e por basha awa pa nan den e baki sin hasi morspòt. Bai, bai! el a bisa. Hala fo'i kaminda! E diadumingu mainta ei, Jefrouw Flora tabata sintá trankila riba su banki preferí ta kontemplá e bista. E úniko sonido tabata di e olanan di Lamá na e bich serka di su kas. Lamá nunka tabata ketu i jefrouw Flora tabata disfrutá di e sonido. E rayonan di sol lo mainti trempan tabata suave i tabata hunga un wega di lus ku sombra ariba e blachinan di e mata di drùif banda di su kas. E kabritonan a keda trankil i satisfecho. Jefrouw Flora! Virginia su bos a kort e trankilidat. Spantá di e frou Flora a bira i el a wak Virginia ta kore bin. Dilanti di e banki el a keda pará ta hala rosé a pisá. Virginia, Dushi! Di e frou Flora su kara a bira kontento ora el a wak Virginia. Dikon bo ta kore asina? Kontento? Virginia a purba konta kiko el a hasi. pero e korimentu a lag'é for di rosea. Ku difikultat el a logra salga algun palabra. Shon Yan, Shimis! Kibrá! Shimis! Tur kos a sali na kla. Ora Virginia a saka e paña i sapatonan for di bo di su saya. Wak kon bunita! El a keda wak e flor flora ku wowonan briante. Di sustu e machi a tapa boca cu su man. Virginia! Kico bo a haci, Dushi? El a war rond lihé si tatin hende cerca. No tatin ningun hende, tog el a sigui papia cu boz abou. Kico bo a haci, Dushi? Ki bo a haci? Jufrouw Flora a keda di ripití su pregunta, pero Virginia no a dun'é contesta. ku e pañanan den su man, el a kana bai e magasina chikito. El a kansa di tende otro hende bisa no por tur ora, esei no por, awe e ta desia pa kos ta otro si por. Awo, e tabata keda bisa su mes, Sí, por masha bon, por awo, den su kabes e tabata tende e bos di Jefrouw Flora, e bos ku despues di kada kuenta tabata bis'é, Skucha bo kurason liber! Den un fregá di wowo, Virginia a kita su pañanan bieu, bentanan riba e yerba seko di un skina di magasina. El a slep drenta fásilmente den e pañanan ku no muchu tempu pasá tabata waina kabuya patras di kas Barbolia. E sombra cu falchi e shimis cu e flornan chikito corá, tur cos tabata feet masha bon. Hasta e sapato di Miss March tabata pas. Virginia tabata sinti un sensacion straño den su curpa, un combinacion di un suspenso grandi y un alegria di bida enorme. Virginia! E bos di Jufrou Flora tabata sona mas skerp ki ku normal, tabata trel un poko tambe. Virginia ranka e lenso for di su kabes, los su vlechtnan usando su didenan manera un piña pa habri su kabei. Su boshi kabei yen di krul awo tabata liber pa move den biento. El a hise shimis un poko pa e no trompiká, y el a core bay pafo, pasa Juffrouw Floor cu a keda tras turba buca. Si! Si! Si! Virginia tabata fluister. Mientras cu e tabata core, tabata parce manera Virginia tabata tin hala. Asina liher tabata sinti su mes ora el a curuza e caminda chikito pa bay beach. cu un man, el a gara e saya hancho keda suaye paki paya. E falchinan di e sombra tabata balia rond di su pianan, manera ola yen di scuma contra baranca. E striknan, chikito roos riba e manganan, tabata bula bai bin manera e halanan transparente di spiritu y cabrito. Virginia subi un baranka i el a wak su refleho den e laman trankil. Oh, wak kon bunita mi a keda! El a grita hari ora el a wak e pelikanan ta bula bin. E paranan tabata sweef ariba e bientu di un forma elegante, ku nan hala nan hancho habri i a kuminsá bula rònt di dje. Tabata komo si fuera nan kier a bisa, Nos ta bali a Kubo! Bientu a kuminsá supla mas duru i Virginia a wak ariba. Kasi mesora el a wak e kara konosí di Afefe ta smile kuné. Sí, Afefe, hisa mi! Sin ningun esfuerso, Afefe a hisa Virginia lag'é sweef algun sentimeter riba tera. Virginia grita hari pa un rato so. El a sinti su mes manera un mucha chikitu atrobe, tempu ku su mama tabata hunga kuné di Rena Laira. Fuiiuu! A fefe su bos tabata rasoná. Virginia, bo kier ta liher! El a fluister den su horea. No perde speransa, sea fuerte! Sí, a fefe! Virginia bisa na hari mento. Fuiiuu! A fefe a hasi. E virgine Susayanan tabata bula paki paya den laira, manera e por a keda asina pa semper. Virginia, Virginia. Un bos duru a resoná for di kaminda. Bai nu numa, a Fefe a fluister, i el a desparse leu aya, ku e pelikanan tabata sweef den su korientenan di aire. Ku un budum suave, Virginia baha bèk riba su dos pianan. Bin, bin, bin! Bin bèk! Jufrou Flora tabata suai pa loko ku su brasanan. Sin ánimo, Virginia a kana bai bèk na e magasina. E tabata sa masha bon ku e tin ku hiba e pañanan bèk. Pero dikon kos lei ku semper tin ku dura kòrtiku, kòrtiku asina? Jufrou Flora tabata papia lihé awo i su palabranan tabata kla kla. Kita tur kos lihé i hiba nan bèk mesora. Mi ta primintivo ku bo lo haña un shimis nobo di mi. Virginia, sin gana, a dal un suspiro i el a kuminsá kita su paña. Skonde esakinan i e sapatanan bou di su saña bieu. El a sinti su mes fastioso, pero e promesa di un shimis nobo a pone su kurason bati mas lihé. Bin bek lihé! Jefrouw Flora a fluister. Mi ta priminti bo ku lo por keda hopi bunita den bo shimis nobo. Virginia a bisa sí ku su kabes, i su wowonan tabata bria ku antisipason. Mientras cu el a purba bay bek na e plantashi, e tabata determina pa pone e shimis, sombra y sapatanan bek na nan lugar.